Bore da, Cari, dwi o Cari Yoga a dyma Bobi yn fy yma. Diolch am ymuno i'n fideo llif yoga teimlo'n dda yn y bora. Felly bydd y llif yma yn helpu ni codi y lefelau egni ein corff, cnesu y cyhyrau i gyd yn barod am y diwrnod a jyst gadael ni teimlo'n dda ar gyfer cychwyn y diwrnod ac y diwrnod o'r blaen. Felly, diolch am ymuno a gobeithio bod chi'n mwynhau. Pan da chi'n barod, e, os bydd angen ydy mat neu lle cyffyrddus, panad o de, os ydych chi eisiau eich panad, bora, ac mae dwi'n defnyddio e, essential oils fi yn living i helpu fi am y deffro, so mae gen i fi peppermint, lemon a frankincense sy'n lyflu i ddefnyddio ar ben bore. Felly, pan ydych chi'n barod, dewch i ni sefyll ar y mat. Rydym am cychwyn yn Tadasana yn sefyll ar y mat. Dewch â'r sylw tuag at yr anadl. Sut mae'r anadl yn dod i fiawn i'r corff a sut mae'r anadl yn gadael y corff. Yna, gyda'r anadl nesaf i fiawn, rydym am ddod â'r dwylo i fyny yn uchel y mestyn i fyny, ac yna mae'r dwylo yn dod i lawr tuag at y galon. Dechreuwch creu cnestrwydd yn y dwylo wrth rwbio nhw gyda'i gilydd ac yna rhoi nhw ar y llygyd. Llaciwch y gwyneb ac efallai rydych chi'n dod â gwên i gychwyn y diwrnod. Mae'r anadl nesa am fod yn pranayama breath of joy. I wneud hyn, fyddem yn anadlu'n iawn dair gwaith ac yna anadlu allan. Gyda phob symudiad rydym yn anadlu fiawn tair gwaith, yr breichiau yn dod i'r ymlaen, i'r ochr ac i fyny, ac yna gyda'r anadl allan rydym yn disgyn ymlaen ac yna ailgychwyn. Byddem yn neud yr anadl yma, y pranayama yma, am deg rownd. Ffwrdd â ni.

Gwnewch hyn pan fy mor hir rydych eisiau, nes i chi deimlo yn dda yn yr corff. Yna, rydym am ddod i Uttanasana in forward fold plegiad cynta o'r uh, bora. Gadewch i'r pen disgyn yn drwm ac rydym am codi drwy symud trwy'r mula banda ein chakra, root chakra, ein bol. Mae'r anadl cyntaf am ddod â ni i ymestyn yr ochr Wrth ni dynnu yr dwylo i'r chwith, cofiwch edrych tuag at y panelin. Anadlu fiawn ôl i'r canol, anadlu allan i'r ochr dde. Yna, rydym yn anadlu fiawn, mae'r panelin yn ddod i'r ochr. Dewch ar dwylo i lawr a rydym am cyflwyno twist i'r asgwrn cefn wrth i ni symud y pen un ffordd ac y breic Slovacia ffordd arall. Cofiwch symud o'r cor o'r bol yn fy map. Yna mae'r dwylo'n dod yn ôl i fyny ac yn adlu allan. Gadewch i'r llaw dde dod i fyny wrth i llaw chwith dod lawr yr goes. Yn fy mar ydym yn ymestyn ochr y corff. Ac yna symwch ymlaen i'r ochr arall. Gyda phob anadl allan, teimlwch eich hun yn mynd dipyn bach bellach i'r ymesteniad. Mae'r dwylo am ddod i fyny. Yna, rydym eisiau cael y dwylo i gyffwrdd tu nôl ein cefn a tynnu ein sgwydda yn ôl. Gyda'r anadl allan, rydym yn plygu ymlaen gadael pen disgyn yn drwm a mae'r dwylo yn codi i fyny yn naturiol. Mwynhewch yr ymystyniad yn yr cefn asgwrn gefn yn yma. Dewch i wc cytas yna, hen cadair, a teimlwch y coesa yn gweithio'n gry. Yna rydym yn nadlu allan y dwylo i lawr. Dewch i ni fynd trwy ein llif. Rydym yn dod i sefyll i tydas yna, gwnewch be bynnag rydych angen i ail osod y corff. Mae'r dwylo'n dod i fyny ac yna rydym yn plygu i wt nas yna. Ar y ran dylyf iawn rydym yn sythu'r cefn hanner ffordd, anadl allan, dwylo i lawr. A cam yn ôl i ci yn plygu cyntaf o'r diwrnod. Bydd hwn yn teimlo dipyn bach yn stiff i gychwyn, felly gwnewch unrhyw symudiad sydd angen, un ai fod chi'n plygu'r pengliniau neu symud y clyniau ochr i'r ochr. Yna rydym yn edrych ymlaen, mae'r pengliniau'n dod i lawr yn araf ac rydym yn untycio'r traed. Dewch i'n bwrdd, tabletop. Yn fy mar rydym eisio y dwylo o dan ysgwydda ac y penglinia o dan y clynia wrth i ni fynd trwy cat a caw. Rydym yn cnesu yr asgwrn cefn yn fyma wrth wneud siap, curve a siap arch. Da iawn. Pwyswch yn ôl ar y dim yn codi hanner ffordd wrth dod ar dwylo i fyny, efallai fod chi'n mynd am backbend bach ac mae'r dwylo yn dod i lawr. Yna rydym am dod ar dwylo i lawr ac ymlaen i'n tabletop. Rydym yn fod yn canolbwyntio ar y fraich dde i gychwyn. Felly rydyn nhw'n codi'r llaw o'n blaenau a gwneud tair cylch un ffordd ac yna tair cylch y ffordd arall. Cofiwch dilyn y llaw gyda eich llygyd fel fod y gwddw yn cael ymestyn hefyd. Yna mae'r llaw dde yn dod reit i fyny ac yn plygu trwy yr gap. Cymwch dair anadl yn fyma ac yna ymestyn yn ôl i fyny. Mae'r llaw yn dod i lawr. Rydym yn mynd ar yr ochr dde wrth codi'r llaw i'r fyny a gwneud tair cylch un ffordd yn dilyn y llaw gyda'n llygyd ac yna tair cylch y ffordd arall. Unwaith rydych chi wedi gorffan y symudiad yma, dyn ni'n dod â'r llaw trwy'r gap a gadael i'r glust a'r pen ymlacio ar y llawr. Cymwch tair anedl yn fyma. Ac yna, rydym yn codi yn gryf yn ôl i'n bwrdd. Pwyswch yn ôl ac i fyny wrth i ni wneud backbend bach a mae'r dwylo yn dod yn ôl i lawr. Camwch y dwylo ymlaen a da ni am ddod i lawr i'n Sphinx. Mae hwn yn un da i ddeffro'r asgwrn cefn ac cyflwyno plygiad bach. Yna rydym yn pwyso yn ôl rholl ffordd i ci yn plygu. Teimlwch y gwahaniaeth yn yr ci yn plygu yma rwan. Efallai fod chi dal eisiau plygu'r pengliniau neu fod chi eisiau ffeindio llonyddwch. Yna rydym yn dod yn ôl i'n tabletop a pwyso ymlaen i fynd trwy'n llif wrth ni yn adlu fiawn dwylo i fyny a nadlu allan dwylo i lawr. Rydym yn dod yn ôl i'n tabletop, gwnewch siŵr fod chi'n pwyso trwy bob un bus ar y mat a rydym yn codi er goes dde i fyny. Cychwynwch wrth rowlio trwy'r ffer Cylchoedd un ffordd a wedyn y ffordd arall. Yna rydym yn symud y pen glin i creu cylch mawr a fydd hwn yn un da i ddeffro ac ymestyn y glws. Yna rydym yn cicio yr sodl allan, pwyntio yr troed a camu yr pen glin i'r ochr arall o'r pen glin. Chwith. Pwyswch yn ôl, dyma variation o child pose, plentyn yn plygu. Yn adlif iawn, codi yn ôl ymlaen, mae'r goes yn cicio allan a rydym am tapio yr blaen a'r traed un ochr a wedyn i'r ochr arall. Cofiwch symud o'r cwr yn fyma, da ni'n cadw'r cefn syth ac y bol yn gry. Yna rydyn yn plygu'r penglin yn ôl i fiawn ac yn lleinhau drwy fynd trwy ein ci yn plygu. Dewch ar pwysau oddi ar y pengliniau am funud bach. Yna rydym yn codi yr penglin ar yr ochr chwith a'r dechrau rowlio'r ffer. Mae'r penglin am creu cylchoedd wrth i ni agor y groen ac dechrau creu hyblygrwydd yn ein clyniau. Yna rydyn nhw'n pwyso trwy'r sodl ac yn plygu'r penglin i'r ochr arall o'r mat. Pwyswch yn ôl ac ymestyn y breichiau gadewch i'r pen dod i lawr. Yn adlif iawn, rydym yn codi fyny. Mae'r goes am aros i fyny'n gry a rydym yn tapio blaenau'r traed ar ochr y mat. Teimlwch eich hun yn gry trwy'r coesau ac hefyd trwy'r sgwyddau wrth yn y dal ni fyny. Dewch i'r ci yn plygu a cymwch dair anadl yn fyma cyn dod i lawr i chaturanga fel i ni pwyso i lawr opsiwn i fynd i Sphinx, sef plygiad bach yn y cefn, neu cobra gyda plygiad dipyn bach mwy. Edrychwch yn fyny yn fyma ac ymwch anadl mawr i fiawn. Mae'r anadl allan am codi ni nôl rholl ffordd i fyny ar ein pengliniau. Opsiwn i wneud backbend bach a dod i lawr gyda ein dwylo. Rydym yn cyfarfod yn ôl yn tabletop ac yn ymestyn y droed dde allan. Rydym am creu cryfder yn yma wrth creu, wneud tair presip gyda'r pennau lun i, i fiawn. Yna rydym am gwasgu'r pen glin tuag at y pennau lun am tair, dau, un. A dod â'r sodl yn ôl. Swap i'r ochr arall. Coes yn ymestyn i fyny, ysgwydda yn pwyso i lawr teg at y mat. Ac yna'r penglin i fiawn am 3, 2, 1. Cryf iawn. Dewch â'r penglin i nôl i lawr a pwyswch yn ôl i ci yn plygu. Cymwch anadl mawr yma, yma, pwyso ymlaen, opsiwn i ddod o'r penglin i lawr neu mynd rholl ffordd trwy ein chaturanga pwyso mlaen i Cobra ac anadlu allan yn ôl i Cîn Plygu. Yna, cerddwch yr traed ymlaen i flaen y mat ac dawch trwy'r Uttanasana yna yn fyma. Sylwch y gwahaniaeth yn hyblygrwydd eich corff rwan wrth i chi plygu ymlaen a dod rho'r ffordd i fyny Yn ol i ty das yna. Ydym yn cymryd anadl mawr i fewn, mae'r breichiau'n dod rholl ffordd i fyny, ac gyda'r anadl allan, rydym yn dod a'n dwylo yn ôl teg at yr galon. Namaste.
Diolch am ymuno fi a Bobi i wneud y llif yoga teimlo'n dda bore ma. Gobeithio bod chi'n teimlo yn wych ac yn barod i daclo'r diwrnod a cael diwrnod braf. Cofiwch adael sylw os ydych ydych chi'n teimlo neu os nathoch chi fwynhau yr fideo ac eisiau mwy cynnwys. A cofiwch clicio subscribe neu dilyn fi ar yr holl tudalennau cymdeithasol. Edrych ymlaen i wneud yoga hefo chi eto yn fuan a mwynhewch eich diwrnod. Ta!